Мәхәббәт. Изге мәхәббәт. Кемнәрне суларга салмаган да, утларда яндырмаган ул. Ходай җир йөзендә һәр нәрсәне парлы итеп яраткан. Ә без бүген сагышлы мәхәббәт турында сөйләшербез. Ул, Тукай мәхәббәте. Ул, Тукайның тормышка ашмаган саф мәхәббәте. Матурлыкны таный һәм нечкә итеп бәяли белүче. Күңеле кешеләргә карата яхшы мөнәсәбәттә, җылы хисләр белән тулы шагыйрь Габдулла Тукай хатын-кыз матурлыгын күрә белгән, аның турында гүзәл итеп язган. Егерме яшьлек Тукай Гыйшык бу я шигырендә болай яза, Җанын фида иткән фәкыйрьмен, Гыйшкым күбәләгемен, кил, гүзәл! Күрсәт матурлыгың, янаем, кил, янаем.
Шагыйрь үзенең сөю хисләрен нинди матур сүзләр белән язып бирә алган! Әйе, гашыйк кеше генә шулай яза ала. Аның сөйләме дә, нәзакәтлелеге дә, бизәклелеге дә һәм гадәти булмавы белән аерылып тора. Җир яшәрмәс, гөл ачылмас, Төшми яңгыр тамчысы.

Аның мәхәббәте, аның турындагы мәкаләләрдә Тукай хатын-кызлар белән аралашырга яратмаган, Тукай хатын-кыздан кача, хатын-кыз булган мәҗлесләрдә булмаска тырыша дигән фикерләр очрый.
Менә бер истәлек, Тукай хатын-кыз булган җирдән кача торган иде. Кыш көннәрне кич саен фатихларга барыла иде. Мең тугыз йөз сигезенче елның май урталарында булса гына, Әл-Ислах идарәсенә чит шәһәрдән ике кыз килеп чыга. Сүз Бәдриҗиһан һәм Зәйтүнә Мәүлүдовалар турында бара. Бу кызлар көн саен диярлек идарәгә йөри башлыйлар. Аларның Тукай белән таныштасы килә. Тукайларга салкын гына итеп кул биреп, бер сүз дә дәшми, күз дә салмый чыгып китә. Шул китүеннән Тукай яңадан идарәгә керми, тәмам күздән югала. Шагыйрьгә илһам учагы булып китте шул танышу, күрешү турында, беренче мәхәббәт турында шигырен дә яза, мәсәлән, Кулың.
Мин, кулың тоткачтан аштым күккә дә. Бер дә чиксез гали чарлактыр кулың. Әйе, буең да зифа туба кеби, шул мөкатдәс талга яфрактыр кулың. Шагыйранә сүз бу, аңларсың үзең. Бу сыйфатлардан ераграктыр кулың. Тукта, бер мактыйм әле дип уйладым, әллә ник мактарга. Ансат тор кулың. Бу кызларның берсе белән ул тагын бер тапкыр ерактан гына очраша. Екатеринский трамвае берлә утырып үтеп барганда, тәрәзәдән Зәйтүнә туташ килгәне күренде. Тукай аны күрү белән баш иде һәм әллә нинди сабыйлык кызару берлә кызарып китте. Ике-өч көн дә үтмәде Тукайныңга очраган юлдашлары басылып та чыкты. Дип искә ала Фатыйх Әмирхан.
Кара кашлы, үткен күзле, матур гына борынлы, күз карашында әллә нинди үзенә тарта торган көч булган, матур тавышлы туташ кем соң ул? Зэ туташ, Чистай шәһәрендә зыялы гаиләдә туып үскән Зәйтүнә Мәүлүдова. Унбиш яшьлек бу кыз бер мең тугыз йөз бер мең тугыз йөз сигезенче елның язында Казанга абыйсы янына кунакка килә. Ярыйсы гына укымышлы, матур әдәбият белән яхшы таныш, Тукайның язганнарын яратып өлгергән, шагыйрьнең үзен күрергә, танышырга теләгән. Шул теләк аны Әлислах редакциясенә, Тукай янына китерә. Һәм менә шагыйрьнең мәхәббәт шигырьләре шушы туташка багышлана да инде.
Кыз үзе Тукайны яратканмы, әле дә булса хәтерендә, дип яза Фатих Әмирхан. Мин аңар үзе мәхәббәт итә торган бер кыздан качып йөрүнең сәбәбен аңламаганымны вә гаять гайре табигый санамаганымны сөйләдем. Әгәр Зәйтүнә Тукайны яратмаса, Һәм ярату ихтималы да булмаса, Фатих Әмирхан Тукайның кызга күңелен ачарга кыстар иде микән? Күрәсең, шагыйрьнең мәхәббәт ялкыныннан кыз йөрәгенә дә чаткы төшкән.
Тукайның Зәйтүнә туташ Казаннан киткәннән соңгы халәтен күз алдына китерүе кыен түгел. Аңа кинәт кояш сүнгән, дөньяның яме киткән кебек тоела. Бу мәхәббәтен күпләрдән яшерсә дә, 1912 елның көзендә дусларыннан берсенә Зәйтүнәне һаман яратуы, оныта алмавы, сагынуы турында сөйләгәне билгеле. Ә 1911 елда язылган Толстой фикере исемле шигырендә исә шагыйрь өйләнүне абынмыйча егылуга, иркеңне тоткынлыкка сатуга тиңли. Өйләнмә, баш имә һич. Телгә дә алма хатын-кыз дип. Олугҗан бу, куан, шатлан, шөкер, мин бит хатынсыз дип. Шундый шыгырь юллары язган шагыйрьнең хәлен дуслары аңлыйлар, сизәләр. Зәйтүнә туташының Казаннан китүенә шагыйрь канәгать сыман күренсә дә, барыбер борчыла. Тукайның кемлеген аңлый торган, Һәм тормышын тәртипкә салырлык бер кызга өйләндерү чарасын эзли башлыйлар. Кызганычка, бу эш булмый кала.
Шул ук вакытларда тугайганимыз тереләнергә киңәш биргән ханым да йомшак пәрвәреш белән үрә башлый. Ул фатирларга фатир алып, кызында төпләнеп калырга ниятлеген белдерә. Шуңа бәйле, тугайны кызганып сөйли. Турыдан-туры әйтмәсә дә. Тугайны бу ханым күзенә бөтенләй күренмәс була, хәтта укуын да ташлый. Тугайның га дигән исем белән басылган шигыре шушы ханымга төбәп язылган булса кирәк. Син дисең, имеш, кеше алырга барам. Барма, барма, сиңа әрәм аңар, әрәм. Үз уенча шагыйрь ул җырлый, дисең. Җыр исә тыңларга күңелле, дисең. Сиңа алай әйткәнче, и кошын хилал. Барды бер кош кибетеннән былбыл ал, Алды читлеккә куеп сайрат аны, Мактасын хөснеңне, син саргайт аны.
Әйе. Зәйтүнә туташны бу ханым да, кияүгә чыгарга ризалык биргән теге кыз да алыштыра алмый. Зәйтүнә, ул Тукайның мәхәббәте. Бу очракта Тукайга тәвәккәлләргә кирәк булгандыр, бәлки. Юк шул. Тагын акыл эшкә керешә. Ялгыз калу файдасына Тагын бер сәбәп өстәлә, ул аның авыруы. Ә Зәйтүнәнең алдагы тормышы нинди була соң? Зәйтүнәне кияүгә сораучылар күп була. Ләкин кыз, мин укырга, белем алырга тиеш дип, үз сүзендә нык тора, укый да, укыта да. Ләкин тормыш авырлыгы аркасында әнисе аны Троицкидагы Расулия мәдрәсәсенең хәлфәсе Кадыйр Расуловка кияүгә бирергә ризалык белдерә. Зәйтүнә тарафыннан истәлек дәфтәренә мондый сүзләр язылган, Беттем, харап булдым. Ләкин ул укытучылык эшен дәвам итә. Зәйтүнә 1932 елда Казан педагогия институтына укырга керә. Көндез укыта, кичен укый. Юанычы-куанычы булган улы Атилла Расих хөрмәткә лаек язучы дәрәҗәсенә күтәрелә һәм һәм әнисе үтенече буенча Ямашев романына Тукай белән әнисе арасында булган мәхәббәт вакыйгаларын кертеп җибәрә. Зәйтүнә ханым 64 яшендә вафат була. Үләр алдыннан, мөмкинлек булса, мине Тукай янынарак күмсәгез иде, ди. Кабер кабер ташына Тукайның Зәйтүнәгә багышланган беренче шигыреннән юллар язылган, Очраган юлда сине күргән, иелгән ул бүген, ул шуңар да шатлана бит.
Белмим, нигә болай сагынам, Күңелсез дә, синсез кыен да. Җилләр исә синең ягыңнан үзең кайтыр кебек тоела. Сагынганда бергә чакларны Хыялымда син җыр сузасың. Син үстергән гөл дә сап-сары, Юксынадыр ул да хуҗасын. Сагындым шул, бик тә сагындым. Аш та үтми, рәтсез ялым да. Үзем белән тышкы кабыгым, Җаным йөри синең яныңда. Сөеклеңне ихлас сагыну. Сөю сафлыгына табыну.